Мин хатын-кыз. Ләкин бераз гына үзгә. Бөтен уем, хисем күчеп бара сүзгә. Сүзләрдә чагыла тормышка карашым. Сүзем белән бәйлим күңелем ярасын. Сүзләр итеп тезәм дөнья тетрәнүен, Кайгы-шатлыкларны, йөрәкнең әрнүен. Гомер елган булып, сүз тезмәсе ага, Мине аңлар җанлы, сүзен эзләп таба. Хәерле көн, кадерле кунаклар, Мөхтәрәм каләмдәшләр, кадерле укучыларыбыз, исәнмесез!

Әйе, мәктәптә укыган елларда ук ул инде шигырь сөйләргә, җырларга ярата. Бик күп район күләмендә үткәрелгән конкурсларның ул лауреаты да була. Ә аннан, ә аның хыялы, очучы булу. Менә очучы булу теләге аны Казанга очучылар әзерли торган техникумга алып килә. Ләкин. Тормышка ашмый кала, ул кире туган ягына кайта һәм анда сигез ай фермада хезмәт куя. Ләкин аның менә күңелендәге булган хисләре, җыр-моң күңеленнән менә халыкка тарала. Ул күрше авылда. Күрше авылда име, Каразирәк авылында клуб мөдире итеп үзенең хезмәт юлын дәвам итә. Ләкин тырыш, эшчән, иҗатка һәрдаим иҗатка тартылып яшәгән кызыбызны югары белем аласы килә. Менә шушы теләге аны Казан дәүләт институтына алып килә. Әле Казан дәүләт мәдәният институтының режиссер факультетын тәмамлаган яшь белгеч үзенең хезмәт юлын Мөслим районында башлап җибәрә. Инде 1979 нчы елда Зөләйха Мөхит кызы Чаллы каласына килә. Менә монда икенче бер яңа Тормыш, эре, эреле авыл тормышында ул Мансур Кашапов белән берлектә әдәби түгәрәк оештыра. Аның менә җитәкчесе була. Инде алар бик күп спектакльләр куялар. Һәм дә шушы спектакльләр белән кайларда гына чыгыш ясарга туры килми. Ул Башкортстан, Оренбург, Чиләбе, бик күп. Җирләрдә аларның тавышы, аларны алар куйган спектакльләр уйнала. Зарифа Мөхит кызы бүгенге көндә инде дистәдән артык китаплар авторы. Менә Йолдызлар ага уралып, Җилләр чакыра, Урман фасыллары, Гата бабай әкиятләре, Сказки деда Гаты, Әтәч нигә кычкыра әле, санап китсәң, алар чынлап та дистәдән артык. Зөлха апаның менә беренче шигъри җыентыгы Камаз нәшриятында 1996 елда дөнья күрә. Ул Йолдызлар ага уралып дип исемләнә. Әйе, бу китапка кереш сүзне. Безнең күренекле шагыйребез Айдар абый Хәлим яза. Ул болай ди, Тыштан гына камерный булып күренгән Золайхабыз үз иҗатында чын дәрәҗәдә иҗтимагый, зур яңгырашка ия булган фикер иясе. Аны дин, милләт, дәүләт, кеше язмышы ифрат дәрәҗәдә борчый. Үзе өчен генә язган кешегә бу каргалган темалар бик нигә кирәк булыр икән? Аның Вампир консулы, Татарстан президентын сайлаганда һәм башка шигырьләре Зайханың татар патриотизмының иң югары дулкынында яшәгәнен раслый ди ул. Әйе, берсеннән-берсе мавыктыргыч,

Гөлчәчәкләр гел чәчәктә, күкләр аяз. Фирүзәдәй зәңгәр күлләр көзге кебек җәнле, кошлар сөйләшәләр, күрсәң килеп. Балык, кошлар, ерткыч җанвар, барысы да якын дуслар кебек яши җирдә, суда. Гел яхшылык, гел изгелек, гел мәхәббәт. Ачу-нәфрәт, дошман юк, юк та юк. Шундый рәхәт! Бар дөньяда бер серлек, ул балачак, Барсын ташлап, шунда кайтам, мин дә кайчак. Серле илгә балачакка юл сорама, Күңелең изге булса, таба кил, соңлама, Ди ул безгә, менә чынлап та әле безнең инде яшебез күптән балачактан үтсә дә, ләкин менә шушы балачак иленнән, балачак дөньясыннан бер дә китәсебез килми. Инде ул менә болай ди тагын берсендә. Шатланам һәр туган көнгә. Сокланам һәр җырлы җанга. Дусларым булганга шатланам. Һәр яңа мизгелдән ямь табам. Ай, кояш, йолдыздан көч алам. Уйланам, моңланам, сызланам. Димәк, мин исәнмен, Яшимен һәм янам, ди. Чынлап та шулай яшәргә, яшьнәргә, әле исән булырга насыйп булсын диясе килә. Кадерле дуслар, менә бүген бездә каләмдәше, безнең күренекле шагыйребез, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Галиәхмәт Шаһи.

Һөнәр, мәдәният бүлегендә эшләгән чорыннан бирле таныш. Хәтерләсәгез, без анда чыгышлар ясап, бүләкләр алып кайта торган идек. Минем бер дәресем дә булган иде, менә монда балачак дип әйткәндә. Исем китеп, балаларның күңелләренә ачкыч таба белгән булганым дип сокланып кайткан идем. Аның иҗаты күп кырлы, күп кенә җырлары да бик күп. Безнең менә күренекле җырчылар, Аның зәбарны зәбарга дип килеп килгән икән, бу үзе үк шушы фикерендә расыл итеп баргандыр. Без аның 50 яшьлек юбилей концертында булган идем. Сәбәп бер концертны анын зырларына гына оештырган идем, үзенең зырларына гына оештырган идем. Киләчәктә тагын да шулай иҗат итеп, матур итеп, балаларның күңелен күреп, олыларның күңелен күреп, яшәргә, иҗат итәргә язсын. Бәхетле бул, барлык изге теләкләрен сезгә

Сезнең тырышлык белән шәһәребездә Сабан туйлары оештырылды. Ул Сабан туй, Нәүрүз бәйрәмнәре, Мардуган бәйрәме нәрәеме, әле менә сез генә уйлап чыгарган дип әйтсәм дә ялгышмамдыр, менә Чәкчәк бәйрәме, Каз өмәләре, менә барысы да сезнең тырышлык, сезнең осталык белән үтте. Ә һәрбер кичәгә ул үзегез сценарий язып, һәрбер бәйрәмгә багышланган шигырьләрегезне, Язу, чынлап та, бу инде үзегезнең тагын бер талантыгызны икенче яктан да ача. Ә инде бүгенге көндә дә безнең һәрбер кичәләребез Золиха Мөхитовна шигыреннән башка һәм аның да җырларыннан башка бүгенге көндә үтми дип әйтәсем килә. Әйе, менә бүген бездә кунакта безнең шәһәребезнең күренекле җырчысы Инзилә Сәлимова. Рәхим итеп Инзиләгә сүзне бирделәр. Әйдә, Инзилә, килен килен.
Инзилә апага бар тик уңышлар.
Бергә эшләргә язсын. Бергә эшләргә язсын, сау-сәламәт бул һәм матур-матур җыр-шигырьләре көтеп калабыз сездән. Зөлфия Җиһан көе, Зөләйха апаның.

Шигырь сөючеләрне уйга салган бу шигъри юлларның авторы Зөләйха Минһаҗева. Шигъри камиллеккә иреүшене ирешүнең иң бөек ноктасы, хис һәм фикер тәңгәллеге, ди. Халкының ирексезлеге җанын өрнетә ана, бәгырен көйдерә. Чык бе чуактан, әй татарым! Төшер, пәлтә якаңны, күтәр башың, мескен, диеп, башка һичкем кимсетмәсен татарны, дип чаң суга ул. Шагыйрьләрнең зурлыгы да шунда шул, халкым дип, милләтем дип, дөрли-дөрли януда Зөләйха да юна, Зөләйха да уйда, чөнки һәр бәхетле мизгел өчен нидер түләргә кирәк, дөрес. Әйе, чынлап та, түләп, Яшибез шушы матур дөньяларда. Менә шушы матур, серле матурлыкны ул безнең күрә белә. Серле матурлык дигән бер шигыре дә урын алган китапта. Көмеш нурга төренгән төн. Көмешкә манчылган ай. Әйлән-бәйлән уйный әнә. Ул ак каеннар бугай. Әкият серле булсын диеп сайрый җырчы сандугач, Ялгыш сизмидер төн үзен, шундый сердәше булгач. Ник каеннар кәүсәсеннән көмеш тамчылар тама? Җәй яңа башланды әле. Үтәчәген уйлама, Көмеш нурлы күз яшьләрен түкмә, каен елама. Серле матурлык бар бүген, илаһи бу дөньяда. Әйе, менә шушы серле матурлыкны һәрдаим тоеп, һәрдаим илһамланып яши безнең шагыйрәбез. Кайтаваз. Тауларда йөреткән, туңдырма эреткән. Туңдырган. Әй, туңдырган, эреткән. Соңгы юл. Әйт әле, Кайтаваз. Бәрелә, сугыла, эндәшә кайта ваз, яз, наз, аз, ди. Әйе, ул дуслары белән бәхетле. Чынлап та, аның һәр даим, гомумән, Золайха апаның дошманнары юктыр аның. Аның һәр җирдә дус, ул һәр җирдә менә кеше белән ул бик тиз аралашучан. Аның менә бер дусларга багышланган шигыре дә бар. Кем нәрсә белән саныйдыр гомернең агышларын, мин дусларым белән саныйм. Дусларым, танышларым арта бара, арткан саен гомеремнең юллары, шуңа бер дә кызганмыйм мин бу яшәгән елларны. Һәр туганга, һәр дуска йөрәк җылым түләнгән, дусларым күп, Димәк, җиргә мин дә юкка килмәгән. Чынлап та, бу безнең, менә безнең һәрберебезгә литмотив булырлык сүзләр. Чынлап та, без бит дөньяга юкка гына тикмәгәннәр, килмәгәнбез. Зөләйха апа бик тә бәхетле шагыйрә дип әйтәсем килә. Чөнки ул балалар өчен дә иҗат итә. Һәм дә өлкәннәр өчен дә иҗат итә. Ул шигырьләр генә иҗат итеп калмый, ул проза, ул сәхнә әсәрләре иҗат итә. Аның бик күп сәхнә әсәрләре, Чаллы, Оренбург, әйеме, спектакльләрендә, театрларда куелып, спектакль булып та чыктылар. Зоһра апа, менә шушы урында мин сезгә бер-ике сорау биреп үтәсем килә. Менә сез бик тә, бик тә. Кызыклы, бик тә менә күп таләп итә торган һөнәр иясе. Менә бу һөнәр иясенә кем дә булса этәрде микән сезне? Или бу сезнең язмышыгызмы? Үзегез сайлаган язмыш микән бу?
Минем. Тормышымның башы шуннан башлангандыр, әтием белән әнием минем танышканнар, әтием белән әнием сәхнәдә танышканнар. Ике укытучы, икесе ике яктан Август конференциясенә районга җыелган бер атнага җыела торган булганнар һәм шул бер атна эчендә алар спектакль куйганнар. Хәлил белән Галиябану, әтием гармунда уйнагач аны Хәлил итеп куйганнар, әнием Галиябануны уйнаган. Шуннан танышып китеп, шулай өйләнешкәннәр алар. Укытучылар авылда бит инде ул агитатор да, алар артист да, спектакльләр куеп, без шунда сәхнә артында йөри йөрик, алар спектакль куйганда. Бу инде, әлбәттә, үзенең ниндидер орлыгын салгандыр минем күңелемә дип уйлыйм мин. Ул теге без. Ир, Хәзер ирем белән дә шулай таныштык, сәхнәдә. Мин әнисен уйнадым, ул минем улымны уйнады. Шулай итеп таныштык, шулай итеп кавыштык. Минем кызым белән киявем дә сәхнәдә танышып, ул менә ниндидер традиция шикелле, язмыш шулай дәвам итә. Матур язмыш. Матур язмыш. Рәхәт, бәхетле язмыш. Аллага шөкер. Шулай булсын, рәхмәт, яме. Менә идеал итеп санаган хөнәри осталарыгыз бармы сезнең? Мин Лариса Рубальскияны бик яратам, язучылар арасыннан, хатын-кыз язучылар арасыннан. Аның яшәү рәвеше дә, фикерләве дә, Җан халәте дә минем күңелем белән, җаным белән туры киләдер дип уйлыйм мин. Аралаш, аның белән аралашкан вакытта да шундый фикердә калдым. Һәм аның иҗатын бик күзәтеп барам. Ә инде ир-ат язучылардан мин бик яратам Кадыйр абыйны. Аның бик күп шигырьләрен яттан беләм. Мәдәният хезмәткәрләре арасыннан Гөлзада. Мөхәммәтов Мирзаевны бик үрнәк итеп куям үземә, чөнки ул олы шәхес, безнең дәвернең умыртка баган Чаллының тавышы, Чаллы мәдәниятенең нигезе, умыртка баганасы дип әйтәсем килә минем. Менә шундый шәхесләр арасында яшәгәч, Минем иҗатка да этәргеч шундыйдыр, дип уйлыйм. Рәхмәт, ия.
Менә сезнең, Зөләйха ханым, эшегез бик күп вакыт сорый, әйеме? Сез бәйрәмнәрнең гел үзәгендә буласыз. Ә менә сезнең шушы яшькә җитеп бәйрәмнең кунагы булганыгыз бармы? Күзәтүче булып, гади халык булып булырга туры килдеме сезгә бәйрәмнәрдә? Әлбәттә.
Гади халык булып утырганда да. Мин икенче төрле карыйм бәйрәмнәргә. Бу җирем болай итсәң лучше яхшырак булган булыр иде, эх, яки эх, бик әйбәт ясадылар, моны мөмкин булмаган булыр иде бүтәнчә ясарга диген, дип менә шундый күзлектән карап утырасың да, бәйрәмнең үткәнен сизми дә каласың. Ә теге Рәхәтләнеп җәелеп, изрәп бәйрәм карап карау мөмкинлеге юк. Әйе, ул сезнең холык фигылегез. Әйе, ул канда, җанда ул шундый. Шулай, шулай, әйе.
Менә халык, Чаллы халкын сез гел менә шаккатырып яшисез дисәм дә ялган булмас, чөнки. Нинди генә бәйләмне алма, ул гел менә үзгә, ул бүтән, үзгәлек белән. Инде безнең Сабан туйларыбызга балык тотучылар да керде, әйеме? Без, сез бастиен да ясадыгыз, әйеме? Менә хәзерге көндә нинди өметләр, нинди хыяллар белән яшисез? Чаллыны нәрсә белән тагын шаккаттырмакчы буласыз? Минем Чаллыны шаккаттырыр яшем үтте инде. Шулай да мин Чаллы үзе мине шаккаттырып яши. Чөнки иң беренче Мөслим районыннан концерт белән килдек без 1 апрель көнне Чаллыга. Һәм бу шәһәр мине шаккаттырды. Бу шәһәрдәге Атмосфера, яшәү мохите, ул бу янып торган күзләр, сөйләшкән вакыттагы, кешеләр белән аралашкан вакыттагы энергетика, мин башка бер җирдә дә күргәнем булмады. Чаллы белән чагыштырганда, мин биш ел укыган Казан йоклаган шәһәр кебек тоелды миңа ул вакытта. Һәм мин минем халәтемә туры килә торган шәһәр дип кабул иттем Чаллыны, монда күчтек, язмыш бәхетле язмышын Чаллыга алып килгәндер дип уйлыйм. Чөнки Чаллыдагы энтузиазм, Чаллыдагы кебек үз-үзен бөтенләе белән эшенә биргән, тормышка биргән, тормышны яратып, үзенең эшенә ышанып, багланып яшәгән халык Башка җирдә юктыр бәлки. Бәлки мин шушыны Чаллыны бик яратканга да шулайдыр. Шулай дип ышанып калабыз инде әйе. Зарифа ханым менә без, мин дә укыйм шигырьләр. Бик күпләр укыйлар әйме, ләкин менә сезнең кебек җиренә җиткереп, сезнең тавыш, үзенә бер төрле мелизмнар белән уйный шигырь укыганда әйме, менә сезнең кебек укучы юктыр дип әйтәсем килә. Инде менә бүгенге кичәбездә Ши, сездән, сездән бер-ике шигырь укыту үтәсе килә. Рәхим итегез әле.
Китапка кермәгәннәрнең дип. Әйдәгез әле, китапка кермәгәннәрнең әлегә халык иш. Артка борылып кул изим, узганда калганнарга. Адашкан мәхәббәтемә Яшьлектә сөйгән ярга, Бик авыр булган чакларга, Бәхетле мизгелләргә Куллый син. Алар берсе дә миңа ят түгелләр лә. Артка борылып куллый син. Үрләргә менгәч, карап, Түбәнгә төшә башласам, Күрә алмам, ди мин кабат. Яшәлгән һәр көн кадерле. Үтелгән һәрбер юлым Күңелемне ярып чыккан һәрбер җырланган җырым, һәр туганым, һәрбер дустым, кадерле һәр танышым! Артка борылып кул изим, яңа җырлар эзли-эзли киләчәккә барышым. Рәхмәт. Өшегән, бөрешкән җаным, Күшеккән бер кош кебек. Учларыңа ал әле син, Тыныңны өреп җылыт. Сиңа ышыкланыйм әле Салкын җилдән, давылдан. Шатлансынчы җаным үзенә Ышык урын табудан. Күшеккән җанымны күреп, Ал әле учларыңа, җылынсын җаным, Көч алсын талпынып очарына.
И, тыңлыйсы да тыңлыйсы килә име, шигъри дулкында Фирвәләбез. Авыртудан күз яшь тамганда. Һәм куркудан йөрәк кысылганда. Якыныңда халык, дуслар барда, чүлдәгедәй яп-ялгыз калганда. Кешегә күренер, кеше күрер теләгең булмаганда күңелдә. Кичәге кайгының хәсрәте йөрәк телсә әгәр бүген дә. Төреп алган чарасызлыгыңнан чыгар юллар әгәр күрмәсәң. Кайсы якка атларга белмәсәң, ут ялкында булса янәшәң, күзеңне йом. Тирән итеп сула һәм әйт үз-үзеңә, Ардыңмы? Арсаң да тор син, атла, талпын! Уч төбенә кысып җаныңны, барын җиңеп, бик кыен булса да, тәүге адым яса бәхеткә! Сынды, агды, бетте дигәннәрне син ишетмә генә, ишетмә! Бер егылып, кабат тора алган! Егылмаганнардан көчлерәк, бәхет өчен үз-үзеңне җиңеп, тәүге адым ясау бик кирәк. Рәхмәт, Лафа ханым. Сезгә зур рәхмәт. Менә Шамилә чынлап та, әгәр дә бер көченнән килсә, ул бар галәмне җырлатып, биетеп, иҗатта яшәтер иде. Менә Зөләйха ханымның шигырьләрен укып сокланасың. Аның менә җитез, уңганлыгы һәрдаим менә шигырьләрендә дә сизелә. Ул бит татар халкының менә, менә кунакчыллыгы да бар анда. Аның менә милли, милизмнары да бар анда. Ул әле менә һәрбер кешегә рәхмәтле. Ул үзе беләсезме нәрсә ди? Мин бит Бүләк алырга да тарсынмыйм, ди. Әйе, чынлап та, без барыбыз да бүләк алырга тарсынмыйбыз, ләкин ул шигъри юллар белән әйтә безгә, менә ничекләр бит. Сез ничектер, ә мин үзем бүләкләрне яратам. Бүләк алгач, бик-бик рәхәт. Әгәр уйлап карасаң, кешене бәхетле итү күңелле бит. Бик рәхәт, ишетәсең җылы сүз, аласың күпме.

Белән минем иҗаттан туган ниндидер җырлар башка бер кешенең җырларына да ошамаган күтәренке рухлы. Менә һәрбер әтиемә багышланган бер җырны Илгизәр әтием исән чагында безнең өйгә килеп беренче тапкыр башланып башкарды һәм минем әтием Күз яшьләре белән аны кочаклап, Улым, мең рәхмәт, һәрвакыт җырлап яшә, дип, фатихасын биреп калдырган иде. Рәхмәт, Илгизәр, сиңа. Үзегезгә бик зур рәхмәт, хәерле көн, хөрмәтле дуслар, илләтташлар. Мөләйха апа, Алиәхмәт абый инде бик хөрмәткән кешеләр, иҗат кешеләре. Сезгә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Иҗатка килгәндә, без әле яшь. Идек, сезнең белән танышканда. Без, без бала чакта сез бар идегез анда. Дөресен генә әйткәндә. Бик зур рәхмәт язмышыма һәм иҗатташ дусларга сезнең белән танышуыма. Алиәхмәт абый, шулай ук без бергә иҗат иттек, иҗат башын башладык. Без инде иң беренче Алиәхмәт абый белән башладык. Ә ничек 90 Бишенче, туксан бишенче, туксан алтынчы елларда. Аннан соң тора-бара сезнең белән таныштык һәм мин бик риза, шигырьләрегез бик җитди, җиренә җиткереп язылган, Зөләйха апа. Мин үзем дә автор-башкаручы буларак, җырны җиренә җиткергә яратам. Шулай Ходай кушкандыр инде, менә без берничә. Матур җырлар иҗат иттек, аларны инде җырчыларыбыз, атказанган артистларыбыз һәм башка шәһәребездә булган җырчылар җырлыйлар рәхәтләнеп. Бик рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Ә бүгенге җырга килгәндә, бу өр-яңа җыр, үзегез әйтеп китсәгез дә була инде.
Быел безнең республикабызның юбилей елы һәм шул нисбәттән без, Республикабызга мәдхия булырлык җыр иҗат итәргә тырыштык. Һәм ничек барып чыкканы сезнең карамакка. Менә берәр куплет җырлап карыйк әле, мөмкин булса.

Бик рәхмәт сезгә шушы дуслык әле бик күп еллар дәвам итсен диясе килә, яме? Зөләйха ханым шигырьләренә күренгәнчә ул бит инде табигатькә гашыйк кеше. Әйе. Аның һәрбер табигать баласы аның каләменнән читтә калмый. Ул Күбәләгем күбәләк шигырендә болай ди, Күбәләгем күбәләк, чәчәкле яшел болын, Очыйм әле яныңда, канатлар итеп кулың, ди. Инде туган җирдә болай нәрсә болай ди. Һәммәсе дә җанга якын. Шул була бер туган җир. Туган җирнең һәр тарафы үзгә матур, яңа җырлый. Әй аның һәрбер шигыре җырлап тора. Нәкъ менә үзе кебек, үзе, гел шат, гел көләч, гел мөлаем, ул булган җирдә һәрвакытта да бәйрәм диясем килә минем. Зөлха ханым, инде менә бүген без теләкләрегез.
Иң зур теләгем, тормышны яратып, үзеңне яратып, тирә-як мохитеңне яратып яшәргә тырышырга кирәктер. Чөнки яратмый үткән һәрбер көн юкка үткән көн ул. Ашаган ризыгыңны да, яшәгән мохитеңне дә, аралашкан кешеләреңне дә яратып яшәргә кирәк. Менә шул вакытта тормышың да ямьле булыр, дип уйлыйм.
Рәхмәт, янә. Әйе. Чыннап та шулай булсын. Ару-талуны белми иҗат итәбез, Зөләйха ханым Минһаҗева. Менә иҗади уңышлар гына телисе килә сезгә һәм дә камил акыл белән, шушы камил акылда сәламәтлек белән сезгә, туганнарыгыз, дусларыгыз, балалар, оныклар белән әле яшәргә дә яшәргә насыйп булсын. Зөләйха ханымнан үрнәк алып тормышның һәр мизгелен үзебезне менә яратып яшик, диде. Аның бер шигъри юллары да бар, ул болай ди, Мин бәхетле. Тормыш миңа гел җай гына килеп тора. Теләгән нәрсәне Раббым вакытында биреп тора. Һәр иртәне теләк телим, һәр кич шөкер итеп ятам. Бу тормышның һәр мизгелен һәм үземне бик яратам, ди. Чынлап та, үзебезне менә бу сүзләр безгә инде кычкырып әйтергә